Sɛdeɛ wɔnni mmara no bɔfoɔ ankɔ ankɔkye sɔfo bi amfa no anto mu a, asɛm wei bɛyɛ me ya paa. Sɛ saa sɔfo yi, Reverend ɔbɔfoɔ, ankɔ ankɔkye no amfa no anto mu. Saa sɔfo yi a wɔdi nsamfo wɔ Ghana ha, wɔabɛka nsɛm pii de afa Reverend ɔbɔfoɔ ho. Na yɛbɛkɔ akɔtie nsɛm a ɔka de faa ne ho. Sɛ Reverend ɔbɔfoɔ te hɔ yi, sɛ ɛnyɛ ɔno nko na ɛne ne yere da Ɛnyɛ ɔno nko na ɛne ne yere da. Nsɛm no nie, Sɛ hwammɔ ɔbɔfoɔ ntumi ne ne yere nna deɛ a, ɛnneɛ na baabi a ɔkɔeɛ no, deɛ wakɔhyɛ no sɛ kyenkyen ara ma ɔne ne yere nna. Sɛ wɔtumi ne ne yere nso da deɛ a, ɛnneɛ na wɔnwo. Na sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wɔwo deɛ a, ɛnneɛ krakye wei. Ɔmfa no nkotu. Ɔmma aban nsa nka no. Yɛn nyinaa bɛfoa so. Wɔnyi nyamesom nto nkyɛn. Yɛde nneɛma ayɛ nyame nyame nyame ama nnipa bi di nsɛmfo. Owura no akasa. Saa ɔsɔfo koro yi, yɛfrɛ no Biblica. Yes. Na ɔno na ɛkɔ rape ɔbaa bi a yɛkyee no bone naked. N'afu ayɛ do pesee, n'anim huuhu, ne tiri pasee, a n'ano Asodwofoɔ sɛ aboa bi a mentumi mmu ne din, Boyaa, n'ano ayɛ sɛ boyaa. Sɛ Boyaa ba bɛkasa de ɛfa Reverend ɔbɔfoɔ ho ne Reverend ɔbɔfoɔ yere, saa asɔfoɔ no ebi nim ntumi ne wɔn yere mo nna. Ɛnna nsɛmua nyina dɔɔso. Awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ ɛdɛn abu abu abu akum nkwadaa bi ama awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ asɛm yi mu deɛ Yɛntumi nka sɛ ɛnyɛ honhom mu asɛm sɛ obi bɛbɔ bɔɔl de abɔ dan na dan no atumi abu agu obi so deɛ. In fact, abayifo aso mfidie no dada. Me ne ne Musa Habubakar fam Alhaji Gɔngɔnɔ no firi saa berɛ kɔpem sɛ nnɔn mmiɛnsa bɛbɔ no dwumadie yi de ahintasem ɛkɔ so wɔ adwuma pɛɛ fam. Aah yɛatena ase awia berɛ yi, yɛatena ase wɔ asɛm so. M'abadwafoɔ bɛbɛka me nsa wɔ ha na yɛafi tam de ama mo. Aboafoɔ no dɔɔso, yɛatena ase, yɛatena ase wɔ asɛm so. Adwenkyerɛ Wode ba bɛkɔfa WhatsApp na wode ayɛ voice message. Mepakyɛw da bi a yɛka voice message no, ayɛ a na ɛwowa dodo, ɛwowa dodo, ɛwowa dodo. Montete so ma yɛn. Na brɛ no a yɛde bɔ no, sima du no a yɛde bɔ no, yɛntumi mfa sima du no mmobɔ voices no nyinaa mma mo. Enti montete voices no so nyɛ tiatia. Sɔfo bi wɔ Accra, wakɔ akɔware mmienu, na wagu so reyɛ ne yere ho adeɛ no ara no, Ɛnna ne yere panyin no bepue asɔredɛm hɔ. Ɔbae no, wanti awadeɛ mu, wapene so ama awadeɛ no akɔ so kamakama paa. Yɛbɛkɔ akɔkɔdi mu nyinaa nkɔmmɔ wɔ ha sei. Hmm, asɛm no dɔɔso. Deɛ nkyene wɔ mu na ɛtim. M'aboafoɔ no dɔɔso saa nso na me producers no nyinaa yɛ krado wɔ ha. Ɛsɛ mu sɛ gyata, matena ase, matena ase wɔ asɛm so. Yɛsom bɛnyansafoɔ wɔ ne nyansam a ɛnyɛ anammɔn tentene Ewiase mpanin si yɛ kyasra na wa nye bia ɔmo se ɔmo werɛ awu Okuti kuruku na ɔde nkyɛm kura ku Yɛkuta sika nkuri awia yi sɛ yɛde twa tira Yɛnyae nkɔkɔ busa apɛsɛm Ɔma mpanin se deɛ ɔnim ko na yɛde no di atwene ano wɔ ha sei Aah Church of Christ ni no aba abɛtena ase Ɛnkyɛ mɛma no abɔ mpaeɛ na yɛde dwumadie no ahyehyɛ aseɛ wɔ ha Church of Christ ni no Obiara gye wo so Obiara gye wo so Okay bɔ mpaeɛ na yɛnhyɛ dwumadie no ase.

Ah sɔfo yi hmm nsɛm no dɔɔso wɔ ha o na ɛnɛ Canadifo no ho nsɛm dɔɔso saa Canadi yi na yɛba bɛka wɔn ho asɛm wɔ fiase yi ah saa nso na sɔfo Canadi na ah prophet biblical anaa sɔfo biblical deɛ yɛba bɛto dwa sɛ wɔne Reverend ɔbɔfoɔ Ɛna asɔre bishop yi asɛm na te gya. Ɛnɛ yɛbɛkeka wɔn nyinaa ho nsɛm wɔ ha sei. Ɛgye sɛ tuo ɛna yɛn wode bɔ ya yɛbɛte aseɛ. Ɛnyɛ tuo deɛ a woboa. Ɛnsɛm deɛ yɛka nyɛ bia bia mese obi a wotie bia nyɛ mobile money ɛmfa nkɔma wo reverend ɔbɔfoɔ. Sɛ awia berɛ yi. Sɔfo bi akeka nkwasɛm, na saa nsɛm no a wɔkeka no, saa sɔfo wei mami no papapapaapa. Saa sɔfo no a n'anim huhuuhu, ne tiri pasee, n'ano tu suu, saa akoa wei no, n'afu dɔ kosee. Saa sɔfo wei na ɛbɛtwa ntorɔ de to Rev. Isaac Owusu-Bempah so sɛ Rev. Isaac Owusu-Bempah ama no hundred million sɛ wɔnnye na wɔnkɔfa no to Ɛyɛ saa asafo yi a wɔyɛ yi sɛ Rev. Eh, Rev. Osiman Fai din. Saa asafo koro yi a. Saa asafo koro yi a na Ɔtwɛdeɛ Mpa Onyankopɔn tua ne ka ɛmaa no kɔyere abaayewa bi sɛ nkɔ ne ne da ɛho pictures ɛba abɔntene. Ɛyɛ saa asafo koro yi a yi. Saa asafo koro a yɛbɔ ne din yi ɛna ɛde aba abɛto dwa sɛ. Reverend ɔbɔfoɔ yere, sɛ nyɛ Reverend ɔbɔfoɔ nkoa na ɛne no da, ɛnyɛ ɔno nkoa na ɛne no da, ɛnyɛ ɔno nkoa na ɛsawa mu, ɛnyɛ ɔno nkoa na ɛtɛsɛ mu. Saa asɛm yi a Akɔwɔ de n'ano aka yi, sɛ yɛmfa Akɔwɔ yi ankɔgyina kɔɔto paa ma me a, infact, ɛbɛyɛ me ya. Ɛte sɛn? Oh okay okay medase paa aah agya menkyɛn. Obi de me na akwadaa ketewa a ɔfɛ na ɔwɔ twelve years abɔ bɔɔl ama no akɔbɔ dan na dan no atumi abu abɛgu akwadaa baako pɛ so, ɛbra nkwadaa no so dɔɔso. Ɛɛm Alhaji eh, deɛ ɛdi kan ɛkyɛ yɛ atiefoɔ nyinaa Obiara gye nso. na biribi saa si a. ɛyɛ den, ne ka no yɛ den. Sɛ nkwadaa redi agorɔ na bɔɔl a ɔde ne nan bɔɔeɛ, kɛkɛ no, ɛkɔbɔɔ dan no mu, dan no abu. Nti ebia obi adwene bɛyɛ no sɛ, na na dan no kyɛ sɛ bɔɔl no ankasa emu duro te sɛn. Ɛte sɛn, ɛno ne problem. Bɔɔl no mu duro te sɛn, na akwadaa bo ne short a ɔbɛbɔ emu duro te sɛn. A etumi kɔbɔ dan mu ma dan bu ku nipa. Alhaji ano ɔdene ano ɔdene ano ɔdene ano ɔdene ne ka nso ɛɛdene na ne ne ka no nhunu sɛnea wobɛsi ne poma si berɛ ano ɔdene ano ɔdene. Yɛmfa blame no nkɔma hwan? Blame no Alhaji wei deɛ wontumi mblame obiara. Wei nye sunsum asɛm.
Eem ɛno nti a medi kan kaa sɛ wɔn sɛ akwalaa bisa sɛ akwalaa no ɛɛ menim ne mfeɛ deɛ. Ɔyɛ twelve years. Twelve years akwalaa na bisa sɛ me ne wo mmienu yɛ te yɛ bɔbɔ a yɛ short a yɛbɔbɔ te sɛn na twelve years akwalaa nso ne short ɔbɔbɔ ɛte sɛn. Na akwadaa no tumi bɔ bɔɔl ma no kɔ bɔ dan. Dan no yɛ blɔk dan anaa sɛ. Ɛyɛ blɔk dan.
Dan no yɛ blɔk dan. Yeah. Ɛnde me deɛ mɛka ne sɛ yɛ sunsum mu asɛm. Umm wei deɛ yɛ sunsum mu asɛm. Sɛ blɔk dan si hɔ yi na akwadaa twelve years old boy atumi abɔ bɔɔl ma no akɔ bɔ dan na dan no akolapse aku nipa. Ɛyɛ sunsum mu asɛm. Adɛn na yɛde yɛba abɛdi Buronya a nsɛm bi a ade a na ɛte sei tumi beba mmɔntene saa? Ahwɛfo wuo saa prɛko pɛ. Adeɛ bi a nka w'ani nna so sɛ ɛbɛtumi akum obi no, na saa adeɛ no akɔ akɔkum obi. Adɛn na yɛbɛdi borɔnya nko a saa adeɛ no tumi kɔ so saa? Eh, Alhaji, woahu sɛ ade no yɛayɛ ara ma ayɛ sɛ a-a-a te sɛ abagye nhini. So wohu? Yɛayɛ ara ma ayɛ sɛ, me-me-me deɛ mɛka ne sɛ ayɛ sɛ asunsum bebree de wɔn ho agye mu. Wohu sɛ yɛbɛdi borɔnya a, wo deɛ hwɛ cars ahodoɔ a Ɛtumi nyɛ accident. Ɛna yɛn ankasa ankasa yɛn asɔfofoɔ no nso nkɔmhyɛ bebree so a I don't know, mennim because ɛbɛdu berɛ yi a sɔfo bi tumi hyɛ nkɔm sɛ ɛɛ ɛɛ Techiman kwan so cars bɛyɛ mmiɛnsa seesei VIP bɛhwe ase, ɛbɛyɛ sei, ɛbɛyɛ sei, ɛbɛyɛ sei. Ɔhu nti me mɛka sɛ ayɛ sɛ ama ahonhom bebree no ara de wɔn ho agye mu. Ahonhom bebree de wɔn ho agye mu nti ɛbɛdu berɛ yi a ayɛ sɛ ayɛ nsɛndahɔ.

Wahu sɛ ɔma ne nie. Wahu sɛ eh, aborɔfo so yɛ bayifo o. Oh dabi aborɔfo no deɛ ɔmo ani yɛ bi. Ahaa, but wo deɛ, wo deɛ, wo deɛ hwɛ aborɔfo bayie deɛ ɔmo de yɛ, na hwɛ abibifoɔ nso yɛ bayie deɛ yɛde yɛ. Sɛ wate aseɛ? Hwɛ abibifoɔ yɛ bayie no de, ɛndeɛ me ne wo yɛ adwene sɛ, yɛ, yɛ, ahaa, yɛ bayifoɔ ne yɛ nkurasefoɔ. Yɛyɛ primitive.
yɛyɛ primitive yɛdwene ae bɔne bɔne bɔne nko a ae bɔne nko a yɛyɛ primitive mm, yɛadwene no mm, mm. yɛnwe adwene papa mepatwa wadwene nkyerɛ no wode bɛkɔto whatsapp no mepatwa yɛ voice no tiatia tiatia ɛfa ma yɛn sɛdeɛ bɛyɛ bɛtumi de sima du abobɔ voices no nyinaa ɛwɔ ha ɛnyɛ saa a yɛntumi mmobɔ voice no nyinaa wɔ ha sei gye sɛ sima du pɛ na yɛbɛtumi de abɔbɔ voice no adan ntia yɛn yɛgya yɛ ho Ama abayifoɔ no yɛyɛ saa a, anaa ɔmo akuta tumi na ɔmo de di saa nsɛmfua no? Ɛɛm, wahu sɛ, ae, wahu sɛ, nea ɛɛ, yɛ Bible no yɛsua no deɛ ɛkyerɛ yɛn sɛ, ɔsɛ bayie no koraa no, bayie yɛ tumi a ɛno na ɛsua koraa wɔ tumi nyinaa mu. Ɛno nso na ɛdi bɔne kɛseɛ paa. Wahu? Enti me metumi hu sɛ, ɛɛ, ɛyɛ ankoranko. Sɛ, sɛ, sɛ woma wɔn ho kwan a, ɛna, ɛna ebenya wɔn. Enti asɔfo bebrebe a wɔwɔ Ghana ha, Malamfo bebrebe a wɔwɔ wɔ Ghana ha, nti wɔntumi mmɔ mpae mma Abayifo no nnwane, dane sɛ asɔredan mu, Nkramofo asɔredan bɛyɛ kɔ hɔ, Akristo asɔredan bɛyɛ kɔ hɔ. Bɛyɛ ntumi nkɔ abosomfie. Dabi. Nso yɛn ne ekuta Nyame tumi no, ɛna bɛyɛ bɛyɛ, but yɛntumi nkɔ. Odwafo Paul ani ada yɛn abosome fie. Ɛyɛ nwanwa. Enti yɛn yɛ ne wɔn hwan na otumi. Ɛyɛ nwanwa.
Ɛyɛ nwanwa papapapapapapa na Alagye asɛm a wobisa emu duru na ehia nimdesɛm ka. Emu duru papapapapapapapa. Seriously. Ampa o ɛyɛ serious. Hwɛ sɛ yɛn a yɛfrɛ yɛn ho Akristofoɔ no, yɛn mpo yɛn na adeɛ a ɛyɛ hunu ne adeɛ a ɛyɛ wei na ɛto yɛn yie sen wɔn a wɔse wɔn nnim Kristo no. Sɛ woate aseɛ? Wo deɛ hwɛ sɛ ma biribi nsi, yɛwɔ adwuma mu ha yi, wo deɛ ma biribi nyera sɛsiɛ yi na yɛnka sɛ

Ae. Te sɛ wokɔ baabi na wɔka sɛ woyɛ sɔfo, woyɛ Ae, Nyame na nipa o, o, koraa wo no. ho koraa yɛ awerɛhow.
Woyɛ korɔmfoɔ. Ae, woyɛ ɔkorɔmfoɔ. Wo deɛ hwɛ names, kind of names a yɛde frɛ asɔfofoɔ. Wahu? Nti ɛyɛ asɔfofoɔ, yɛ, wɔn ara na wɔama wɔn kwan. O, yɛwɔ asɔfo a wɔyɛ papa wɔ Ghana ha o. Ebi ne Sɔfo Agyagoragya. Sɔfo.
Agyagoragya. Sɔfo Sɔ, Agyagoragya. ae. Ɛɛ, Ɛhɛn. sikabɔfoɔ. Sikabɔfoɔ. Ae, Zack Adamfo no no.

Ebi so deɛ wɔ hɔ. Ahe ebi deɛ wɔ hɔ. Ebi deɛ agu. Sika foforo no deɛ agu. Meboa? Agu. Agu. Saa nso so na eh, Igwe. Igwe. Me former director. Ne deɛ agu. Na deɛ ɔne ɔbɔfoɔ nanse me mehwɛ wɔn show. Ɔno ɔno ɔno a. Ah ɔno ne Igwe no.
Ahe.
Oh me former director no no. Oh okay. Eh sɛ mayɛ adwuma wɔ na meyɛ adwuma wɔ ne TV station hɔ.

Akɔmfoɔ no a yɛbua mu sɛ wɔnnim hwee, wɔn deɛ wɔyɛ abonsamfoɔ no, bɛ yɛntumi nkɔ wɔn fie. Enti yɛn ne wɔn, hwan na Nyame ni no? Wɔn nso na wɔn claim sɛ wɔn na wɔde Yesu Kristo din reyɛ adwuma. Saa papa wei din na wode yɛ adwuma na ɛyɛ nokorɛ mu a, adɛn na bɛ yɛtumi bɛba asɔredwam?
Nansa koraa na obi obi koraa se ɛy ɛy last mete ase no yɛse ɔ ɔmo rebɔ asɔre a na ɔmo ayi bɛyie no ato asɔredan no ano nti ɔmo pɔn asɔre no a na afei wasan akɔ akɔfa ne bɛyie so wahu ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ nokoradie ne ayɛ sɛ ayɛ sɛ nkurasesɛm no adɔɔso. Asɛ eh menim word no a mɛ use no false pretenses ɔmo twa ɔmo eh try no nokorɛ ɛsɛ ɛna asɔfo no bi ka kyerɛ yɛn false pretenses na try no nokorɛ ɛna ne kwan a ɔbɛfa so a ɔde ɔde ɔde ɔbɛsesa adwuma no ato w'adwene mu no wontumi nnye wo ho. Ɛne o, dabi dabi dabi wontumi wontumi nyi o. Yɛn mma bɛ yi aba bɛtena yɛ so na yɛn mmom na yɛhunu amane. Hwɛ akwadaa twelve years ne bɔ a ɔbɛbɔ no ɛyɛ sɛn na ɛtumi bu dan Ebu dan egu egu obi nipa so so. ɛma no wu.
Ɛɛdene.
Ne ka no ɛɛdene. Ɛyɛ serious o.
Meda ase. Nsɛm no dɔɔso, deɛ ɛdi tie na nkyini wɔ mu yɛ tu ho te sɛ aboa a ɔtwe ho nwiri abɛgyafo asi fam na ayɛ fitamu dɛm. Wiase mpanin se wo yam ye a, ɛno nkyɛ sɛ fa wo yere kɔkɔkyɛ. Ɛnsi da saa adeɛ wei. Sɛ agya hwenteaa pɛ m'asɛm sɛ meɛ koro ntumi mfa me yere nkonkokyɛ me da. Mepatɔ w'adwenkyerɛ no wode bɛkɔ WhatsApp group no mu na wode w'adwenkyerɛ no akɔ akɔto mu.
Aware mprenu. Ae mmienu. Oh Alhaji, tumi deɛ. Ɛnyɛ tumi deɛ Bible no ka no nka. Oh Bible no deɛ. Wo tumi wo pɛ maa wobɛka sɛ nware mmienu. Ma menkyerɛ Rev. Isaac Owusu Bɛmpa, m'adamfo no no. Kyia, wo, wokyia no? Mɛkyia no kɛkɛ. Ok. Nea, nea mereka ne sɛ, Bible no deɛ, ɔse ɛbɛyɛ anka barima biara nya yere baako. Yɛnka anka wɔ Bible no mu. Nyame nka anka da. Nyame wɔnka anka. Ɛyɛ me sɛ, Nyame wɔnkaa bi da.
Ɔse, Ɛna meka sɛ, Ɛɛ, ɛne sɛ Paul na ɛkaa saa asɛm yi o, sɛ dɛn, I don't know, menyɛ specific, ɛyɛ Paul, aha, ɛna ɔkaa sɛ, Paul deɛ sɛ ɔno wanware, aha, ɔno wanware, ɛna ɔse, na ɔnam bɛyɛ hundred years, na ɔse, ɔno deɛ, anka ɔbɛnya anka, ɛɛ, nnipa nyinaa nyɛ te sɛ ɔno, sɛ ɔno wanware, nanso, sɛ ɛbɛyɛ adwumayɛsɛm no nti no, sɛ ɛnkɔyɛ adwumayɛsɛm na ade nti no, ɛbɛyɛ anka bɛrima biara no,

Waware mmienu. Wae.
Sɔfo no se nansa ni reto kwan kakra. Wafiri fie. Enti wɔfa ho akɔ ware mmienu. Na wo yɛ sɔfo na Nyame adom wɔ wo so na woware mmienu a, ɛnyɛ Nyame na ɛbɛtua wo ka?
Alhaji, wohu sɛ ɛm sɛ ɛɛ yɛn nuanom Nkramofoɔ no deɛ wɔn deɛ wɔn wɔn wɔn nkyiri aware mprenu na. Ɛɛ, mennim ak ɛ ɛ wɔn base no, deɛ deɛ wɔn gyina so nti a wɔde ka saa. Me menhyɛ da nnim ɛɛ Nkramofoɔ no som no. Menhyɛ da nnim ho yie. Wo woate deɛ mɛka no? Wokɔ asɔre bɛn?
Me?
Ɛɛ, Alhaji. Yes. Mekɔ Roma. Ah!
Na Roma na worekɔ a wobɛka sɛ mekɔ Roma na woatwe mu ara bɛyɛ nnawɔtwe ni. Mekɔ wia kye.
Oh, okay, thirty first night na wokɔ church. Mekɔ wia kye.
Nti ɛnkyɛ na w'afe no aduru. Mekɔ wia kye no.
Aberanteɛ yi pɛ nyamesom. Oh, nyɛ sɛ mempɛ nyamesom, but Eh sometimes sɛ yɛ woka biribi a na atiefoɔ amanfoɔ pɛ sɛ wɔn gye wo ano si bɔne wate aseɛ. But woyɛ Romani. Meyɛ Romani. Roma nso deɛ yɛ. Roma deɛ yɛ. Na meyɛ Massa ba yi. Na meyɛ Massa ba yi na. Na na na na meyɛ Massa ba yi na. Okay. Aye ma serve da ba me gyae akye. Akye sɛ fresh.
Ɛwɔ ahoma no so. Yɛne Sɛ Fresh nkɔ nkɔdi nkɔmmɔ. Ɛmmra, yɛba a, yɛde deɛ aka biara no ateetee mu de ama wo. Ash!

Wɔn a wɔn nni kɛd, wɔn yi ne si abɔnten. Seesei no, awareɛ no de aba so. Prophetess apene akɔtɔ awareɛ so mmienu. Anigyesɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, barima no yɛ prophet, ɛna ɔbaa no nso yɛ prophetess. Nti wɔn mmienu aka abom aware. Nanso wɔn bɛwɔ, na prophet no deɛ ɔwɔ yere dada. Nti ɔyɛ sɛ nka ɔba abɛtua awareɛ no mu. na ɔhyɛ se no boro no ma ne ho ntoma nyinaa pae. Sɔfo se, Daabi, yi na wɔyi de si abɔntene kɛkɛ sɛ mommɛyɛ dede wɔ hɔ. Te nsɛm a ɛbobɔ de ba no no. Te Prophet Bansah a ɔwɔ Accra a Onyankopɔn ayɛ no adom ama wanya ne yere a ɔtɔ so mmienu wɔ Ghana ha. Merekɔ aba ma woatoto bi ama no no, wobɛdi no atɛm anaa? Oh, Ɔyɛ akatoo kyerɛ wo. wogyina hɔ eh eh eh Yesu se yɛnhwɛ no na yɛnsua no Woate aseɛ? Nti wo sɔfoɔ no wo gyina hɔ sɛ asɔre mma no Wo gyina hɔ sɛ asɔre no ti o Nti yɛn nso yɛsua wo Woate aseɛ? Wo ara ɔsɔfoɔ no nso na woka kyerɛ yɛn sɛ aware mprenu ɛnyɛ. Oh dabi wa wate aseɛ. Na sɛ sesie wo sɔfoɔ woate aseɛ sɛ aware mprenu no deɛ ɛnyɛ deɛ a ɛnde woahwɛ yɛn nyinaa deɛ ho bɛgye. Oh dabi sɔfo bi wɔ yere eh prof eh eh eh apostle wɔ ho.

Onyankopɔn so kyɛ w'adom akyɛde a ɛte sɛ nea wanya die huo so nam, owia nsa da. Mɛboa? Ɛyɛ nokorɛ me nua. Yɛda Nyame ase paa.
But obi hyia wo a ɔnka sɛ woyɛ kɔmfoɔ o. Yeah, ɛno na ɛpie.
Mekɔ biribiara nkyerɛ. Aah akɔmfoɔ yɛwɔ mu bebree. Asuo Tanɔ kɔmfoɔ biara nni hɔ a wobɛhu no na mpɛsɛmpɛsɛ gu ne ti. Oh okay. Because Tanɔ deɛ yɛsoa wɔ yɛn mpampam. Enti tɛm biara no, Tanokɔmfoɔ firi akɔ mu ba a, ɛyɛ sɛ mpɛsɛmpɛsɛ no nyinaa wuyi gu. Oh ok. Sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛ looku nice. Ba wo yɛ nice guy. Meda ase. Owura anka me abisa sɛ na kɔmfo no a ɔne ne nam no wɔ he? Wo sa yɛ young boy, wo sɔ wɔ ho. Oh, Misha.
Wo nya nti sɛn?

Nyɛ mmoa a nka enni hɔ. Afei de yɛabue kwan. Nananom, me yɔhwɛ sɛ nananom, nananom apene. Kwan bɛn mu? Bɔne Kwan biara bɛn mu? nni hɔ. Afei de yɛnkasa. Hia. Oh, me nua, meda ase. Eh, ɛyɛ mono fie afahyɛ a edi kan a Kɔmfɔ yɛ mpɛtea merehyɛ aseɛ wɔ Ɔdom ase. Okay.
Na Adom ase no, Dom ase man no nyinaa na yɛaka abom Okay. sɛ ɔman a enni amammerɛ no, ɔman no, sɛbe ne nkankɔ, ɛtɔ sini. Enti, sɛ ɔwerɛ fi na sɛ ɔsan kɔfa a, yɛnkyi.
Enti, ɛyɛ sɛ amanneɛ ne amammerɛ a na Nana Mo yɛ no tete a yɛtu dwenee no, ɛyɛ sɛ yɛsan kɔ na yɛkɔfa de ba. Ɛno nti na Nana Yankatia medi Dumaseman anim na yɛde Munufie Festival a edi kan de aba abɛkyerɛ sɛ amammerɛ ne amanneɛ wɔ hɔ. Wayɛ adeɛ wakasa ma m'ani agye serious sankɔfa yɛ nhyira mpanin sisa woma wura okuro firi wura okuro wura firi okuro hia bɛnti a wura wɔ dwaba woyɛ dwaba ɔwura ɔzɛ kakra yɛ bɛn are me oye nana yaw nkatia fine boy wokɔm asuo tanɔ okay okay asuo tanɔ so de na ɔnam paa o. Na me ne me ne me papa redi nkɔmmɔ a, sɛ anka yɛbɛba asuo tano mu na anka yɛba abɛdome no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔde bɔ dua a ɛnyɛ wɔ biribiara.
Duabɔ no deɛ, da biara yɛbɔ ho dawuro. Yɛn koraa a yɛte Bosom no, yɛtu fo sɛ duabɔ deɛ ɛnyɛ. Meda ase.
Nyame Duabɔ nhyira deɛ wo. ɛnyɛ. Afahyɛ no restate da bɛn? Afahyɛ no, yɛbɛhyɛ aseɛ Nyankopɔn de kyɛe a, ɛyɛ twelve of December yi a yɛwɔ mu yi ara. Nti. Ɛyɛ, ɛda Yawada adi ani. Yawada wɔ Yaw. Yawada wɔ Yaa. Oh, okay. Ɛnam sɛ yɛato yɛn nsa afrɛ eh, mpanyimfoɔ atitiriw bebree no nti no, ɛyɛ, ɛda Yawada, yɛbɛsiesie eh, town, Ɔdomase kuro no mu. Eh, yɛbɛyɛ clean up exercise anɔpa. Okay. So, awiaberɛ eh, yɛbɛbɔ mpaeɛ, yɛbɛkɔ nsu mu akɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ bebree. Okay.
Enti adeɛ kye Fiada no a, ahomakye, adeɛ bɛkye no, yɛbɛsɔre, nananom akɔmfoɔ a wɔfiri akyirikyiri ne abɛnkyɛe, a wɔkɔ mpta na wɔba bɛboa, wɔn nyinaa bɛba.
Enti ahomakye no, yɛbɛbɔ mpaeɛ, yɛbɛsɔre atoto tuo ayɛ amammerɛ ne amanneɛ bebree, Enti, n'awia berɛ no na yɛbɛnoa aduane, yɛbɛfufu tɔ, ayɛ amammerɛ ne amanneɛ de akɔ nsuom akɔ akɔma afie fa no, na yɛayɛ sacrifice wɔ nsuom. Enti yɛwie a, adeɛ kye ne Memen da no a, saa da no na yɛbɛma kwan sɛ ɛyɛ abosom, yɛwɔ Motia kɔmfoɔ wɔ hɔ, yɛwɔ Bosombrafoɔ, yɛwɔ Tanokɔmfoɔ. Yɛwɔ ɔboɔkɔmfoɔ, yɛwɔ abosom ahodoɔ bebree, enti ɛda Memenda no, yɛbɛma kwan na yɛn nuanom akɔmfoɔ no a wɔyi sika, wɔyɛ nkonyaadeɛ no, yɛbɛma kwan sɛ ɛda Memenda no, wɔn nyinaa bɛba de dɔ abɛbɔ dɔm na wɔabɛyɛ anwanwadeɛ wɔ dɔm ase. Na ɛno deɛ, yɛnsi obiara ho kwan, obiara wɔ pɛ pa sɛ n'ani gye ho a, ɔbɛtumi aba abɛhwɛ. Na ɛyɛ ɛda Memenda no ara ankasa so, ɛnam sɛ yɛkuro dɔm ase duabɔ. ne wuo basabasa nnoɔma bi wɔ hɔ a ɛkɔ so titiriw yɛn mmabunu no a yɛaba no wii nom ne nsa nom ne nnoɔma basabasa a ɛkɔ so nti yɛato yɛn nsa afrɛ mmarahyɛbadwani a ɔwɔ Sunyani West ne yɛn titiriw bebree sɛ wɔn mmra na wɔn nyinaa mfa dɔm ɛbɔ dom na wɔn mma wɔn mma afutuo mfa saa duabɔ ne nnoɔma basabasa a ɛkɔ so no Yɛato yɛn nsa afrɛ Tɛkyima Abɔtwere Wakɔmfoɔ. Oh ok. Te saa da no, ɔno nso yɛhia no sɛ ɔbɛba. Oh ok. Na ɔno nso aba. Yɛafrɛ nso Atere Botene Bosomfoɔ sɛ ɔno nso ɔmmra, na ɔno nso ɔmmra mmɛtu amamabunu no fo ɛfa duabɔ ne nnoɔma basabasa a ɛkɔ so. Enti saa nnoɔma no nyinaa bɛkɔ so ɛda Memenda. Ok.
Enti, ɛda a ɛtɔ so Kwasiada, ɛno yɛbɛka no sɛ yɛfrɛ no Nwonakwasie. Nwonakwasie no, saa da no na. akɔmfoɔ a wɔwɔ Ɔbono afoa nyinaa yɛato yɛn nsa afrɛ sɛ wɔmmra na wɔn obiara mmɛkyerɛ ne tumi. Enti ɛda Kwasiada no deɛ, firi awia dumienu kɔsi sɛ anwummerɛ nnɔnson, akɔm no bɛgyinam saa ara kɔsi sɛ dwom bɛdwo.
Dwom bɛdwo. Na sɛ mode dwumadie no nyinaa ba no awieeɛ. Saa pɛpɛɛpɛ. Da bɛn na mobɛkɔ nsuom anadwo akɔkɔyɛ amammerɛ no? Da a yɛbɛkɔ nsuom anadwo akɔyɛ amammerɛ no yɛ Yawada, adeɛ bɛkye Mono fie no, saa da no na yɛbɛkɔ nsuo mu a. Mepɛ sɛ nka mekɔ bio. Oh. Me deɛ anadwo anadwo nsuo mu kɔ deɛ na m'ani gye ho paa. Ɛkwan bɛn?
Sɛ. Yɛnsi obiara ho kwan. Sɛ mɛtumi aba a.
Ɛɛɛ, yɛn nana mo too amammerɛ no bebree to tweneeɛ. Enti nkyirimma yi, bi wɔ hɔ koraa a wɔwoo no ɔnhuu kɔmfoɔ da. Ɔnhuu sɛ wɔgyina dwam, kɔmfoɔ bi gyina dwam rekɔm da. Enti yɛnsi obiara ho kwan sɛ yɛreyɛ amammerɛ bi a, wobɛba na wabɛhwɛ, na woba a, baabi a ɛnsɛ sɛ wutia no, yɛbɛkyerɛ wo sɛ ha yi deɛ enni kwan sɛ wokɔ. Ɛhɔ nso na na mempɛ sɛ metia, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anka biribi bɛwoso me kakra. Me, mekɔ a, wo ne me, medi w'akyi kɔ a, wobɛma mu, wobɛma mahu Motia live. Mepɛ sɛ mehu Motia one on one sei, na Oh, mebisa baako bi asɛm. meda ase me nua.
Ansa na wode w'ani bɛhu sɛ Berempɔn Tanɔ na yɛba yi anaasɛ Moti Asomasi na yɛba yi, gye sɛ yɛde wo afa nteteam, asɔ w'aduro wɔ w'ani, de bi asɔ w'asom ansa na woate Motia no kasa anaa wode w'ani ahu no. Mmɛsɔ.
Na ɛntumi nyɛ da koro. Saa. Te sɛ bosom afa wo foforɔ. Ahaa. Yɛde wo kɔ akɔmteteɛ. Ooko, gye sɛ di, gye sɛ mebɛbɛdidi wo nan ase kakra. Enti ɛbɛtumi adi adaduanan ansa na. Woahu me?
Oh, okay, okay, okay, woabue nneɛma so akyerɛ me. But na mepɛ sɛ mehu motia. Mibisa no sɛ, Ɔmo mfie sɛn paa na ɔmo nya? Because sɛ motia tumi yɛ. Mmerɛ no duru a, bra.
Memmra wɔn. Afahyɛ no nyinaa atwam a, bra na menkyerɛ wo sɛnea wiase si teɛ. Saa wɔ ho? Saa pɛpɛɛpɛ.
Medase. Yegu so redi nkɔmmɔ. Yɛne China nkorɔfoɔ na ɛredi nkɔmmɔ wɔ ha sei. Na Nyankopɔn yɛ adom a, afahyɛ no ɛreba so. Ɛyɛ. Yɛwɔ dɛ yi ara na dwumadie no rehyɛ aseɛ wɔ Dumase. Mepakyɛw obiara mfa n'ani kura Twam si nkɔdi akyire no wɔnhwɛ na wɔmmoa. Asɛm a ɔka a ɛyɛ me dɛ ne sɛ yɛbɛfa kurom asiesie kurom ama kurom nyinaa ayɛ kama. Ewiase mpanin se, Ɔhene a yɛnka n'asɛm na weta kraaboa a, wɔnni dwabɔ. na woyera wɔ aseɛ. Yɛnsan nkɔhwɛ tete atempɔn no, baabi a ɔkwan tenenee no da, na yɛnhwɛ deɛ ɛbɛboa yɛn. Ewiase mpanin sɛ deɛ wɔretwa sɛ Limsɛ no akyirakyia a, deɛ n'apampam apa nkotwa abɔ fi a. Ma menkyerɛ m'adamfo bi, yɛfrɛ no Lala. Oh, ah, oh, bɛkyɛ mu. Nyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse. Fine boy. Mate, mɛba, mɛba, mɛba ne yɛdi nkɔmmɔ. Akyire sɛ bɛsa ato yɛn nsa afrɛ wo. Nyame nhyira na ɔnyɛ wo kɛseɛ dodo. Okay, Asia Tanor.